Illum il-ġurnata, insibu għadd sabiħ ta' nisa fost il-kittieba tagħna. Però għal bosta snin, Mary Meilaq kienet l-unika vuċi femminili magħrufa fost il-kittieba tal-poeżija bil-Malti. u tatna l-ewwel antoloġija minn idejn mara. It-tim tagħna tkellem ma' Doctor Emanuel Mifsud dwar l-importanza storika u letterarja ta' Mejlaq. Mejlaq kienet poeta Għawdxija mir-Rabat, Għawdex, illi kienet ukoll biż-żmien kienet tgħallem bħala professjoni tagħha, kienet iġġib il-kitba qabel kull ħaġa oħra f'ħajjitha. Din qalitu hija stess f'waħda mill-poeżiji awtobijografiċi tagħha, tgħid li saħansitra għażlet il-poeżija fuq iż-żwieġ. Ridet tibqa' libera biex tikteb il-poeżiji. Ma rridux ninsew, qegħdin nitkellmu fil-bidu tas-seklu 20, sa nofs is-seklu 20, meta li mara tagħmel dikjarazzjoni bħal din li jiena rrid nikteb u allura mhux ħa niżżewweġ, kienet pjuttost, pjuttost attitudni awdaċi u insolita. U naħseb illi. Mary Meilaq, Wieħed għandu għandu jirrikonoxxi xi ħaġa insolita bħal di fil-ħajja tagħha. Kienet persuna illi il-ħin kollu bil-lapes f'idha u karta jew pitazz u il-ħin kollu għaddejja tikteb il-poeżiji. Mary Meilaq kellha diversi żvantaġġi f'ħajjitha. Kienet mara l-unika poeta mara ta' żmienha, kienet ukoll Għawdxija u wieħed irid jifhem illi Għawdex bħala post kien ħafna iktar maqtugħ milli huwa illum minn Malta, qed nitkellem kulturalment, qed nitkellem anke sempliċement libreriji u kotba x'jaqra. Madankollu Mary Meilaq jirnexxilha tagħmel dan kollu. Kienet persuna illi kienet tistampa l-kotba tagħha, kienet tippubblika l-kotba tagħha hija stess stampati hawn Malta. Ġifieri dik hija Mary Meilaq, persuna illi ovvjament jiena qatt ma ltqajt magħha, imma l-impressjoni li nieħu tagħha mill-poeżiji tagħha, mid-diskors li tgħid dwarha nfisha, anke mill-ftit nies li kellimt illi kienu jafuha, joħroġ karattru pjuttost b'saħħtu, pjuttost tenaċi. Mary Meylaq kif narawha l-aktar hija persuna li titkellem ħafna fuq in-natura ta' madwarha. Ma noħodhiex bi kbira din, dinha verament twieldet ġo belt, belt żgħira, imma imdawra bl-għelieqi u widien u x'naf jien, jiġifieri n-natura kienet kważi kważi ngħidlek impossibbli ma tiktibx dwarha fi żmienha. Però Mary Melaq kitbet affarijiet oħrajn, kitbet affarijiet oħrajn li forsi mhumiex daqstant magħrufin, mhux għax mhumiex tajbin imma il-għaliex il-kritiċi u min ikkompila x-xogħlijiet u l-antoloġiji forsi ma tantx ra wisq, ma tantx ta wisq importanza għal dawn l-affarijiet. Ngħidu aħna, it-tema tal-vjaġġ f'Mary Mejla, saħansitra l-vjaġġi tagħha joħduha fl-ispazju, xi ħaġa li kienet li hi l-ewwel waħda li kitbet fuq hekk. Kitbet ukoll fuq ix-xewqat tagħha, għandha diversi poeżiji anke miktubin bl-Ingliż irrid ngħid illi jagħtuna faċċata intima ta' Mejla illi ftit li xejn tajna kasha. Kellha teknika inkredibilment perfetta u fitta. Il-metrika tagħha hija xi ħaġa inkredibilment eżatta u eżatta b'mod mhux b'mod imqanżaħ imma b'mod verament awtomatiku, b'mod verament naturali. Tuża ħafna tuża ħafna r-rima, tuża ħafna l-metafora, tuża ħafna s-similitudni. Mary Mejla hija l-poeta illi mhijiex biss tas-sentiment imma hija poeta ta' sengħa kbira wkoll. Kif sfajt hemm waħdi bdejt insewwed qalbi. Ġie fuqi bħal tbeżżigħ. Filwaqt li nħoss min qed jinbixli xagħri u nsib warajja r-riħ. Għax qiegħda tibża' minni, jiena nħobbok daqs binti jew filjozza, tridx tiġi miegħi dawra, jiena ż-żiemel u s-sħaba tkun karozza. Jien għandi tmien kuċċieri, isuqu tajjeb, ilkoll se nurihomlok, Ħu lil min trid, biss basta wieħed wieħed, ilkoll jien nislifhomlok. Nippreżentalek il-Lvant, l-ewwel. Jogħġbok? Imtappan ftit, tassew. U jien ma niżillix, u l-Lvant f'qoxortu dritt daħal jiġri 'l ġew.